Türkmen halk ertekisi Körpe ogul. Bir bar eken, bir ýok eken. Öň bir zamanda bir ýurtda Amanylla diýilýän tütjar baý adam bar eken. Bu baý örän akylly hem sahylykda hemmä mälim eken. Amanyllanyň üç sany ogly bolup, Ogullarynyň üçüsem ýetişip başlanmyş. Amanylla baý ogullarynyň akyllaryny, işbaşarnygyny, adamlar bilen aragatnaşyk etmegi başaryşlaryny barlamak üçin olary synamaga başlaýar. Olara ýönekeýje ýumuşlardan başlap, her tüýsli işleri buýrup, synap görüp, haýsy birini näzeýilli işde peýdalanmak boljakdygyny takyklamagy ýüregine düwýär. Günlerde bir gün ogullarynyň iň ulusy Kerimi ýanyna çagyryp, eline eslije teňňe berýär-de, Şulary mätäç garyplara paýlaşdyryp gel diýýär. Kerim iki jübüsinem teňňeden dolduryp, ertirden agşama çenli şäherde we obalarda kaňkap, teňňeleri hiç kime bermäge eli barman, Agşam gaýtaryp getirip kakasyna berýärdi. Teňňelerimi paýlamaga gysgandym. Her kimiň eli ba, egninde kellesi ba, gazanybersin özleri diýdim diýýär. Kakasy Amanylla, Aýby ýok oglum. Haýyrly mal eýesini tapar diýipdirler, diýýär-de, soň sesini çykarmaýar. Aradan birki gün geçenden soň Amanylla ogly Azymy öz ýanyna çagyryp, oňa-da, Me, şu teňňeleri garyp-bukaralara paýlaşdyryp gel diýip, eline berýär. Edil Kerime berşi ýaly, eslije teňňäni tutdurýar ogluna. Azymam ýaňky teňňeleri alyp, ertirden agşama çenli şäherden şähere, obadan oba aýlanyp, ahyr ýary gije dolanyp gelýär. Teňňeleri kakasyna gaýdaryp-gaýtaryp berýär-de, Gezmedik ýerim galmady. Hiç bir ýerde teňňe soran adama gabat gelmedim. Oň üçinem kimiň baý, kimiň pukaradygyny bilmedim. Şo zerarlam puly kime bermelidigini, kime bermeli däldigini anyklap bilmedim diýýär. Kakasy Amanylla, Tüýs bolaýjak zat-da. Bu teňňelerde garyplaryň nesibesi ýokdur-da. Ýadansyň. Bar git-de dynjyňy al diýýä. Aradan ýene birnäçe gün geçirýär-de, Amanylla baý öz ýanyna üçünji ogly, körpesi Keremi çagyrýar. Bar körpäm. Şu teňňeleri äkit-de, garyp pukaralara paýlaşdyryp gel diýýär-de, öňki ogullarynyň äkidip getiren teňňeleriniň hemmesini oňa berip goýberýär. Kerem kakasynyň beren pullaryny yzyna gaýtaryp getirmeýä. Şäherleri we obalary ýaltanman gezýä. Haýsy ýerde aç, ýalaňaç, garyp, pukara görse, azdan-köpden teňňeleri paýlaýa. Şunluk bilen äkiden pullarynyň teňňeleriniň alty-ýedi teňňesinden özgesini berişdirip, onam ätiýaç üçin özüne goýup, öýlerine tarap gaýdýa. Onuň ýoly mazarystanlygyň üstünden düşýär. Bir görse, iki sany degenek jahyl täzeje mazary gazyp içindäki jesedi daşyna çykaryp, gara başlaryna gaý diýýär. Keremiň beýle ýagdaýy görüp depe-saçy üýşüp gidýär. Gaharyny saklap bilmän, sandyr-sandyr edip, olaň edil alkymlaryna dykylyp barýar. Barýa-da, demi-demine ýetmän, Bu edip duranyňyz näme? Bu nä ilden çykanlyk? Onda näme kastyňyz bar? diýip gygyrýar. Onda olar, Bu meýit seň nä, iki dogup bir galanyňmy? Han ogul, geçiber-dä ýoluň bile! Ýa kazymy sen? Kazy bolsaň, diňle! diýip, olaryň dillirägi Keremiň al petinden alyp, şeýle diý. Bu imansyz biziň algymyzy üzmän gitdi. Bizem ynha özi ýaly haklaşarys welin, arymyz ýerine düşer duruberer. Garaw gaýtmajak bir biçäre ölüden şu boýuňyz, şu göwräňiz bilen ar almak namartlyk bolmazmy, agalar? Onsoňam ol garyby daşyna çykaranyňyz bilen aryňyz ýerine düşýärmi? Aý, ony seljermek saňa galmandyr, han ogul. Bize akyl satmadajyk öz ugurjagazyňa gidiber. Şu garyba näme jeza berýäniňizi görmän, şu duran ýerimden bir ädimem butnajak däl. Näme güýjüňiz bolsa, ynha men, görkeziberiň, diýip, Kerem bir ädim hem yza tesmeýä. Jezamy? O jezany, Hanogul, seň gözüňe görkezip bereris. Görden çykardyk dämi? Bu Öwülýäniň sygdyrmadyk adamy bolar. Bu ýagdaýda ony il pislär. Ine gerek bolsa şuňa jeza diýýäler. Ýene soragyň barmy, han ogul? Päli bozuk adamlar pillerini eginlerine atandan Kerem olaň öňüni gabalap, Bu jesedi öňküsi ýaly edip, ynjytman jaýlasaňyz, algyňyzy men üzeýin. Näçedigini aýtsaňyz bolýa diýýä. Sen ýaly entäp ýören sümüklide ýedi teňňe näme işlesin diýip, şol göhert adam säginip, gözlerini ýyldyradyp, Kereme seredýär. Kerem bu näkeslere özünde galanja ýedi teňňesini uzadýar. Iki näkes biri-birinden öňürti jesede ýapyşyp, ony Keremiň islegine görä ýerleýärler. Şonluk bilen Kerem kakasynyň beren pullarynyň hemmesini ýerleşdirip, agşam ara öýlerine gaýdyp gelýär. Ol kakasynyň ýanyna barýar-da, beren pullarynyň hemmesini nädip ýerleşdirişini jikme-jik gürrüň berýär. Kakasam, Bolupdyr, oglum. Ataň barka dost gazan, atyň barka ýol gazan diýipdirler. Dünýe maly dünýäde galar. Gysgançlyk, bahylçylyk etmegin agalaryňdan tamam çykmady. Olar hiç wagtam don ýapasy, il agasy bolup, mätäjiň göwnüni alanam, özlerini aldyran adam bolmazlar. Sen meň tamamy ödediň. Indi hiç haçan seň edeniňe däl diýmen. Senden dünýe malymy gysganman. Seniň öz eliň öz ýakaň bolar ýaly edip goýbererin oglum. Şu niýetiň, şu päliň bolsa hiç wagt hor, zar ýa bir zada mätäç bolmarsyň. Bar oglum, niýetiň ýoldaşyň bolsun, ýüzüň ýamanlyk görmesin diýip, göwnüniň hoş bolandygyny aýdýar. Kakasynyň hoşal bolanyna begenip, Kerem ejesiniň ýanyna baryp çaý içip, nahar iýip, arkaýynja ýatyp, hemişekisindenem oňat dynjyny alýar. Onsoň öz işi bilen boluberýär. Aradan birnäçe aý geçenden soň, şäheriň söwdagärleri uly kerwen gurap, başga bir ýurda argyşa gitmekçi bolýarlar. Aýny şol wagt Keremleriň ýurdunda galla gytçylyk edýärdi. Amanylla baýam Keremi ýanyna çagyryp, Senem ýol şaýyny tut-da, Argyşa gidýän söwdagärler bilen gidip, düýeleňňi galladan ýükle-de, argyşlap gel. Ýöne meň köneje gyljymy ýanyň bilen alyp gitgin. Şu pendimem tutgun. Hiç wagt suwly ýabyň güzerine golaý ýerde, şeýle hem köne harabanyň golaýynda ýatmagyn. Galanynam özüň bilersiň-dä diýip, Keremi azyk, geýim-gejim, pul bilen üpjün edýär-de, söwdagärlere goşup, argyşa ýollaýar. Şonluk bilen Kerem hem argyşçylara goşulyşyp, öňi-yzy görünmez uzyn kerwen bolup, başga bir ýurda argyşa ugraýar. Ýolagçylar şäherden çykyp gidip barýarkalar, kerweniň ýoly häki gonamçylygyň üstünden düşýär. Kerem şol tanyş mazara telim gezek göz aýlaýar. Oň goýlup gaýdylyşy ýaly duranyna göz ýetirenden soň ynjalýar. Edil şo halatda donunyň iki ýansyny gaýtaryp, guşagyna gysdyran bir daýow pyýada argyçylaryň ýanyna gelip, Men talaban urjak. Hak dawam ýok diýip özüniň talabanlyga alynmagyny soraýar. Emma gargyşçylaryň hiç birinden ses çykmaýar. Ol pyýada ahyryn Kereme ýüzlenip, Aý ýigit, saňa talaban gerek dämi? Menem siziň kerweniňize goşulyp, ýurtlary görüp gelesim gelýär diýýän diýip, örän sypaýyçylyk, mylaýymlyk bilen haýyş edýär. Şeýle mylakatly, daýaw, nurana adamynyň sypaýyçylyk bilen ýalbaryp durşuna Keremiň rehmi gelip, A-how, dogan, seň maksadyň biziň bilen gidip, ýurt görüp gelmek bolsa, onda maňa ýoldaş bolaý. Iýjek-içjegiň menden, Talaban gerek bolmasa hem seň ýaly süýji sözli adam bilen ýoldaş bolsam armanym näme diýýä. Ol adam, Ýok, ýok, men mugthor däldirin, gerek ýerine kömek ederin, Talaban durjak, emma hak dawam ýok, siziň kömegiňiz bilen başga ýurtlary görüp gelmek niýetim bar diýip ýene gaýtalaýar. Kerem, nätanyş adamyň bu sözleri çyny bilen tüýs ýürekden aýdýanlygyna pugta ynanyp, Aý, bir adamyň göwnüni awlap bilmesem, kör bolaýyn diýip pikir bilen, Seňisligiňi bitireýin welin, birimiz talaban, birimizem hojaýyn bolan kişi bolmaly. Ony men oňarman. Ýöne ikimizem bir meňzeş ýürekdeş ýoldaş bolaly-da, her bir işi bileje hem deňje edibereli diýýä. Talaban Nurjan. Men talabançylyk eden ýagdaýymda-da ikimiz ýürekdeş ýoldaş bolup bileris diýip ylalaşmaýar. Şunluk bilen bular argyşçylar bilen gidiberýärler. Bular birnäçe wagt ýol ýöränlerinden soň, gün gijigip başlaýar. Gargyşçylar özleri we mallary üçin düşlemäge amatly ýer peýläp başlaýarlar. Olaryň öňlerinden uly ýap hem otluk meýdan çykýar. Ýolagçylar öz aralarynda maslahatlaşyp, şol ýerde düşleýärler-de, garaňky düşýänçä mallaryny otluga goýberip bakýarlar. Onýança özlerem nahar edinip, mallaryny ýanlaryna getirip, düýelerini çökerişdirip, beýleki ulaglarynam daňyşdyryp, ýatmakçy bolýarlar. Bir görseler, Keremiň ýüküni ýazdyran we ýatmakçy bolýan ýeri edil suwly ýabyň güzeri eken. Şol wagt kakasynyň suwly ýabyň güzerine ýakyn ýerde ýatmagyn diýeni ýadyna düşüp, goşlaryny güzerden daşrak bir ýere daşamakçy bolýar. Emma ýoldaşy, Indiden soň daşap ýörmäli. Gowsy arkaýynja ýat-da, oňat dynjyňy al. Mallara-da, özüňe-de men huşgär bolaryn. Galyberse-de, bu ymgyr çölüň içinde gorkup ürker ýaly hiç zat ýokdur. Eger bolaýan ýagdaýynda-da, Başa gelenini görübereris. Sen ýöne şol köne gyljyňy maňa ber-de, rahatça ýatyber, diýýär. Bu sözleri eşiden Kerem, göwnüne hiç zat getirmän, Her kim öz hakyna kaýyl bolmaly bolar. Goşumyzy başga ýere daşamasak daşamaly welin, ýatmagy we garawulçylygy ikimiz gezekleşip deňje ederis. Aýratyn meň ýatyp, seň garawulçylyk çekmegiňe men razy bolup bilmen diýýä. Onda ýoldaşy. Başga näme diýseň edeýin welin, maňa gijesine ýat diýme. Çünki gündiz düýäň üstünde ukymy kemsiz alýan. Men gije ýatyp bilmeýän. Saňa dözmezçilik edip ýa aýratyn gowy görünjek bolup edýändir öýdüp göwnüňe gelmesin. Diýip pugta ynandyrýa. Keremiň gylyjyny alyp, düýeleriň gapdalynda, suwly ýabyň güzerinde daş-töweregine hüşgär bolup oturýar. Dym-dyrslyk, howa mylaýym. Her kim çiň arkan düşüp, süýji ukuda ýatyr. Gijäniň köpi geçip, Aý dogýar. Az wagtdan soň Aý asmana galyp, töwerek gündizlik ýaly ýagtylyp başlaýar. Çarlaklaň sesem eşdilip başlaýa. Talabanyň gözüne ot-çöplüň arasyndan suwly ýabyň güzerinde bir zat kaklyşan ýaly bolýa. Talaban has hüşgärlik bile seredip, gözüni şol tarapdan aýyrman, bir oturyşyny üýtgetmän oturýa. Ol nämälim zat Talabanyň gözüne ýene iki gezek äşgär görünýä. Talaban Aýyň ýagtysyna pugta synlap, oň ýylandygyny, onda hem aždarha çykan ullakan ýylandygyny anyklaýar. Keremiň we beýlekileň aždarhadan salamat galmaklarynyň alajyny edip başlaýar. Ol çalasynlyk bilen argyçlaryň özleri bilen göteren agaçlaryndan iki sanysyny alyp, çuň çukur gazýar-da, aždarhaň suwdan çykaýjak ýerinde güzeriň her ýan tarapyna birini pugta dykýar. Soň Keremiň gyljyny gynyndan çykaryp, ýiti ýüzüni suwa tarap edip, her ujyny bir agaja berkleýär. Özi bolsa ýene öňki ýerine baryp, Indi nähili bolarka diýip, iki gözünem şo ýere dikip oturýar. Aradan az wagt geçenden soň, guşlaryň jürrüldisi köpelip, Aýyň ýagtysynda ýatan mallaryň we adamlaryň hemmesi has aýdyň görnüp başlandan, hälki aždarha göwresiniň ýaryny suwdan çykaryp, başyny galdyrýar-da, agzyny hatap ýaly açyp, güzere has golaý ýatan kereme tarap okdurylýar. Ýüzi güzere baka edilip, iki ujy agaja berkidilen gylyç oň hatap ýaly açylan agzyna germew bolup, aždarhany göni ikä bölüp taşlaýar. Şo wagtyň özünde Talaban ýatanlaň hiç birini oýarman, bu işi hiç kime duýdurmajak bolup, ýuwaşlyk bile baryp, gylyjy çözüp alýar-da, aždarhaň iki bölünmedik guýrugynyň kiçelen ýerinem gylyç bilen ikä bölýär. Soňra bolsa oň iki bölünen maslygyny ýeke-ýekeden süýräp, ot-çöplüň gürräk we ösgünräk ýerine eltip taşlaýar. Süýrülende ýere ýepbeşen otlaram aýagy bilen kakyşdyryp, hiç kim bilmez ýaly edýär. Güzeriň gyrasynda diken agaçlarynam derrew sogrup, öňki ýerinde eltip goýýar. Agaçlary diken çukurynda hiç kim bilmez ýaly gömüp tekizleýär. Az wagtdan soň Daň atýar. Mallar örüşip başlaýar. Talaban Keremiň mallaryny duşuşdyryp, otlamaga goýberip, özi çaý gaýnatmaga, nahar taýýarlamaga girişýär. Çaý gaýnap, nahar taýýar bolandan soň Keremi oýarýar. Her kim malyny örä goýberip, çaý-çörek iýip-içmek bilen ýolşaýyn tutýarlar. Az salymdan kerwen ýola düşýär. Olar Az ýöräp, köp ýöräp, agşamlyk ýene bir otluk ýere baryp düşýärler. Ýöne bulaň düşlän ýerleri harabaçylyga golaýjyk ýer eken. Ýene kakasynyň Köne harabaçylygyň golaýynda ýatmagyn diýen sözi Keremiň ýadyna düşse-de, beýleki argyşçylar düşlänlerinden soň sesini çykarmaýar. Gylyjy ýene talabanyna berýär-de, özi arkaýyn ýatýar. Talabany bolsa, adamlaryň hemmesi arkaýyn ýatandan soň, şol bir bolşy ýaly, düýeleriniň arasynda bir garaňky ýerde oturyp, hüşgärlik bilen öz garawulçylygyny edýär. Gijäniň köpi geçip, azy galanda, birden harabaçylyk tarapdan bir uly nämälim zat görünýär. Ýatanlara tarap ugraýar. Ol ilki bir diňşirgenip durýar. Soň uklap ýatan adamlaň burnuna bir zat ysgadyp çykýar-da, ýene yzyna öwrülip gidýär. Talaban adamlaň burunlaryna bihuş derman ysgadandyr Hä diýmänem ýoldaşlaryny getirip bulary talajakdyr diýen pikir bilen assa-assa ol garanyň giden ugruna tarap ýöreýär. Baryp görse, köne harabaçylyga girilýän ullakan derweze bar. Talaban gyljyny syr ýa-da özüni pugta ykjamlap, derwezeň agzynda garaňky böwrüne gysylyp duruberýär. Hä diýmän harabaň içinden Uzyn tirkelen düýe ýaly bolşup, läheň-läheň gara zatlar çykyp, biri-biriniň yzyndan derwezä golaýlaşýarlar. Ýeke-ýekeden derwezeden çykyp başlaýarlar. Talaban bolsa bar güýjüni jemläp, gylyçly derwezeden çykanyň başyny kesip başlaýar. Ol kelleleri kesip taşlaýar. Ýene biraz garaşyp durýar. Soň hiç zat görünmeýär. Ol yzyna adamlaryň arasyna aýlanyp görse, ýoldaşlarynyň hemmesi edil öli ýaly ýatyrlar diýýär. Talaban aralarynda gezip ýörse-de, biram oýanmandan soň, kerwençilere bir zowal ýetendigini duýýar. Soňra hälki derwezeden girip, harabaçylygyň içine aýlanyp başlaýar. Şo barmana bir jaýda saçyny narap oturan çaksyz owadan ýaraşykly gyzyň üstünden barýar-da. Basymjak bolla bihuşy huşuna getirýän derman tapyp ber, işim gaty gyssagly, men geçip barýan ýolagçy diýip ony howlukdyrýar. Onda gyz, Galmagal etme weli, ýuwaşja geple weli. Janyňa haýpym gelýä. Bu harabaçylyk kyrk sany döwüň mesgendir. Bu ýere guş gelse ganatdan, gulan gelse toýnakdan galýandyr. Seňem öz janyňa haýpyň gelsin. Duýmakalar ýuwaşlyk bilen çykyp gaçawer diýip jogap berýä. Onda talaban. Bu ýerde ýaşaýan döwleň sany näçe we olaň baştutanlary haýsy diýip gyzdan soraýar. Gyz, Olar kyrk sany. Kyrkysam dogan. Iň ulularyna bolsa Salar diýýäler. Menem şu ýere getiren şo diýýär. Talaban öldürilendögleri gözüne görkezýänçä, gyz olaň öldürilenine ynanmaýar. Gyz kellesiz ýatan dögleri görüp, aşa begenip, Wah, şulary öldüren elleňňe güller bitsin! Gum diýip garbanyň gyzyl altyn bolsun! Hernä men biçäränem özüň bile alyp gidewer diýýär. Soň gyz döwleriň gymmat baha daşlarynyň, janly-jansyz mallarynyň örän kändigini Talabana gürrüň berip başlaýa welin, Talaban, Sabyr et. Hemmesine wagty gelende eýe bolarys. Häzir bolsa meň diýen dermanymy tapyp ber diýýä-de, gyzy howlukdyrýa. Gyz dermany tapyp berenden soň oňa, Sen entek bu ýerde gal. Biz sanlyja günden gaýdyp geleris we seni hem ähli baýlyklaryň bilen alyp gideris diýip, ýatan ýoldaşlaryna tarap ylgaýar. Dermany olara ysgadyp çykýar-da, ýene düýeleriň arasyna baryp oturýar hälki talaban. Aradan az wagt geçenden soň, ýoldaşlarynyň hemmesi asgyryşyp, bihuşlukdan açylýarlar. Onýança-da daň atýar. Daş-töwerek ýagtylyp başlaýar. Talaban bolsa hiç zat bolmadyk ýaly mallaryny duşaşdyryp goýberýär. Hemişekiler ýaly çaý-çörek taýýarlamaga girişýär. Şunluk bilen, ýolagçylar çaý-nahar edinişip, Goşlaryny düýelerine ýükläp, ýene ýola rowana bolýarlar. Hiç ýerde düşlemän, düýelerini aýa gallygyna diýen ýaly haýdadyp, agşam garaňky düşüberende barjak ýurtlarynyň bir ýan çetinden girip başlaýarlar. Bu gün kiçiräk bir galanyň golaýjygynda bir otluk ýerde düşüp, agşam şamyny edinýärler. Ertirden soň galanyň adamlary bilen salamlaşyp, hal-ýagdaý soraşyp, bu ýurduň ýagdaýyny bilýärler. Galla bolçulygy argyşçylary begendirýär. Olar ertesi günortan şähere girip, bir beletden salgysyny alyp, örän ullakan, tämiz bir saraýa baryp düşleýärler. şol gün şähere çykyp, galla satylýan bazarlara aýlanýarlar. Harytlaryň nyrhyny soraşyp bilýärler. Olar saraýlaryna gaýdyp gelýärkäler ýolda Kim paşaň gyzynyň ýaşaýan jaýynda bir gije bolup, ertesi ölmän çyksa, patyşa gyzyny şoňa berjekdir-le-how! diýip gygyryp ýören jarça gabat gelýärler. Bular geňirgenşip, Bu gygyryp ýören adam dälimi ýa hakykatdan-da şeýle bir zat barmy diýip, şäheriň adamlaryndan soraýarlar. Soran adamlarynyň hemmesi-de, Bu söz çyn, ýöne şu çaka çenli patyşaň gyzynyň jaýynda bolup, ertire diri çykýan adam ýok, näme belasynyň bardygyny-da bilýän ýok diýip jogap berýärler. Gün ýaşýar. Garaňky düşýär. Keremem Talaban bilen kireýne tutan jaýlaryna barýarlar. Kerem Talabana. Bagta töwekgellik edeli. Soňuny görüp gelen ýok. Gel paşşaň gyzynyň jaýyna bileje baryp göreli diýýär. Onda Talaban. Men razy. Ýöne şeýle şert bilen. Sen gyzyň jaýyna gir-de, oň ýanyna bar. Men bolsa gapyda gyza görünmän, perdä bukulyp duraýyn. Ýöne gylyjy maňa ber. Men töweregiňde garawulçylyk edeýin. Göze görnüp gelen bela bolsa, öňünde ölýänçäm duraýyn diýýär. Onda Kerem, Muny saňa men diýjek bolup, ýüregime düwüpdim. Ikimizem bileje gideli. Gylyjy maňa ber-de, özüň gyzyň ýanyna bar. Özüň bolsa tüýs diýen wagtyň patyşaň yzyna mynasyp syratyň amma, bu zatlaryň hemmesi bagty synamakdyr diýýär. Şo günüň ertesi Kerem şa gyzynyň jaýynda bir gije bolmakçydygyny patyşa eşitdirýär. Patyşa hem kabul edýär-de, Ertir öli çykaýsaň, soragyňy etjek bolmaly däldir diýip, Kereme şertini pugta düşündirýär. Kerem talaban bilen maslahatlaşyp, bu pikirini kerwenbaşa-da duýdurýar. Agşam gylyjyny ýoldaşyna berýär-de, özi gyzyň jaýyna girýär. Talabanam gyzyň ýaşaýan jaýyna duýdurman girip, gapysynyň iç agzyndaky perdä bukulyp, hüşgärlik bilen seredip durýar. Kerem gyz bilen bir entekläp gürleşýär, bälçireşýär, söhbet edýärler, şunluk bile gijäň köpüsi geçýär. Şo halatda Keremiň ukusy tutýar. Gyz dyzyny ýassap, Keremiň kellesini dyzynyň üstünde goýup ýatyrýar. Ikisem bada uka gidýärler. Edil şo pursat hälki gyzyň agzyndan bir ýylan kellesini çykaryp, dilini ýalmandyryp, Keremi çakmaga hyýallanýar. Bu zatlaryň hemmesini görüp duran Talaban diýseň çalasynlyk, hüşgärlik bilen gylyjyň ýitije ujy bilen ýylanyň kellesini kakyp goýberýär. Ýylanyň göwresi Ýene gyzyň içine girýär. Talaban ýylanyň kesilen kellesini gylyjyň ujy bilen alýar we gizleýär. Daň atýar, Gün dogýar. Geçen gije paşşanyň gyzynyň jaýynda bolan ýigit ölmän çykypdyr, bagty gelipdir diýen gürrüň ir bilen bütin şähere ýaýraýar. Hoş habary eşden adamlaň hemmesi Paşanyň gyzynyň bagty açylypdyr, ne gözel ýigitleň ölümine sebäp bolmakdan dynipdir diýşip çaksyz begenýärler. Şonluk bilen Paşa Kerem bilen gürleşip, oň nireden, näme maksat bilen gelendigini anyklap, az wagtyň içinde galla we gaýry gerek zatlaryndan argyçylaň ýüküni ýetirýär. Gyzynam birgiden baýlyk, özüne degişli hemme gymmat baha zatlar bilen Kereme bagyşlaýar. Uludan toý tutýar. Soň gyzy üçin aýratyn oňat ak maýany bezäp berýär-de, gargyşçylary, öz nökerleri, sazandalary bilen öňlerine düşüp, ýol boýy saz, söhbet edip, günüň köpi geçýänçä ugradýar. Soň sagbollaşyp, saglykda görüşmegi dileg edip, yzlaryna öz şäherlerine gaýdýarlar. Argyşçylaram az ýöräp, köp ýöräp, ýolda pylança gün ýatyp-turup, ahyrda köne harabaçylyga ýetýärler. Şu ýerde agşam şamyny edinmekçi bolup, düşleýärler. Talaban ýükleri ýerbe-ýer edip, düýeleri duşaşdyryp goýbereninden soň, çaý-nahar taýýarlaşdyryp, iýip-içip harabaçylyga tarap gidýär-de, hälki gaýdyşyn alyp gideris diýen gyzyny Keremiň ýanyna özi bilen alyp gelýär. Gyzyň gözelligine aňk bolan, onuň nireden peýda bolanyna düşünmän Kerem hiç kime duýdurmanjyk ýoldaşyna, Gözüň aýdyň iki gözüň dört bolupdyr senden tamam şeýledi diýýär. Onda Talaban, Ýok beýle däl, bolubam bilmez. Bulaň ikisem döwleti bile teňki. Entek bu gyzyň tükeniksiz janly-jansyz gymmat baha döwletem bar. Olaram häzir Bir ýere jemläp, özümiz bilen alyp gideris diýýär. Kerem talabanyň bu gyzy nirden we nätüýslük getirendigine, janly-jansyz döwletiniň bolşuna düşünmeýär-de, oňa ýüzlenip, Şu çaka çenli seň diýeniňe, edeniňe däl diýmedim. Indi senem meň diýenimi etmeli bolarsyň. Atyňy ýekke çapmak gowy bolmaz. Maňa birisi bes, Muny özüň al. Bolmasa, menem hiç haýsyny aljak däl. Ondan soň gyzlaryň ikisinem ýerli-ýerine eltäýmeli bolýas diýenine Talaban. Sen-ä juda dik düşde ekeniň. Eger sözümi ýyksaň, onda men bu gyza öýlenmän, şa gyzyna öýlenjek diýýän. Onda Kerem, Öýlen, öýlen. Ikisini alsaňam seň diýeniň däl diýjek gümanym bolmaz diýip jogap berýär. Onda Talaban, Paşşaň yzyna öýlenmegime razy bolýaňmy? Eger razy bolsaň, onda men ony öldürjek, gylyjyňy ber diýýär-de, sen men ýok, Kerem oýlanyp ýetişmänkä, oň elinden gylyjyny alyp, gynyndan çykarýar-da, gyzyň üstüne topulýar. Gyz gylyç depesinden inerli bolanda sandyrap gorkusyna zähresi ýarylan ýaly aýylganç gygyrýar. Şo halatda gyzyň agzyndan başy kesilen aždarhanyň läşi zyňlyp, ýere gaçýar. Gyz bihuş bolup ýykylýar. O birnäçe wagt ýatyp, ýene huşuna gelýär. Bu waka olaryň töweregindäki adamlaň hemmesini haýran galdyrýar. Şo pursat Talaban Keremi ýoldaşlaryndan gyra çekip, oňa beýlekiler eşitmez ýaly ýuwaşja şeýle diýýär. Dostum, Kerem, men ýurt görmek üçin saňa ýoldaş bolmadym. Men seň ýedi tylla berip, näkeslerden halas eden jesediňdirin. Seň ol eden ýagşylygyňy entek gaýtaryp bilmedim. Elbetde, kysmatdyr, nesip çekse ýene gabat gelişeris. Ol eden ýagşylygyňy haklaşmaga synanyşaryn. Ölen adam baýlygy gyzy näme etsin diýýä. Ýigide Suwly ýabyň güzerini iki bölüp taşlan aždarhasy bilen bolan wakanyna, döwleri gyryp Keremiň özüni we ýoldaşlaryny bihuşlykdan açyşynyna, gyzy nädip alyp gaýdandygyna jikme-jik gürrüň berýär. Soňra bolsa Şa gyzynyň agzyndan çykan ýylanyň kellesini kesendigini aýdyp, oň dilini Kereme görkezýär. Ine onsoň, ýylanyň şa gyzynyň içinde galan läşini syýrma gylyç bilen gorkuzyp daşyna çykardym diýip, bolan wakalaň baryny Kereme düşündirýär. Kerem bir agzam geplemän, ýoldaşynyň ýüzüne seredip haýran galyp durýar. Ol Bu zatlar şu çaka çenli size gümrtik bolanam bolsa, indi hemmäňize äşgär boldy. Döwleriň läşinem aýlanyp görüň, olaň döwletini ýygnaň, hemmäňize-de ýeter, taşlap gitmäň, öz gazanjyňyzdyr, hökman alyp gidiň. Gyzyň özüne degişli zady özüne berip, galanynam deň paýlaşsaňyzam, alyp gidip bilseňiz az däldir. Galan işleriňe hem kömekleşerdim welin, maňa-da belli möhlet berildi. Wagtynda baryp ýetişmesem bolmaz. Ýöne menden agrap ynjan bolsaň günämizi geçewer diýýä-de, hoşlaşan wagtynda sakalyndan bir entek gyl ýolup Kerime berýä. Bardy-geldi. Bir kynçylyga duçar bolsaň, şulaň birini tütetseň şo sagat ýanyňda tapylaryn diýip, ýigidiň gözünden gaýyp bolýar. Ýürekdeş ýoldaşynyň birden özüni terk edip gitmegi Keremi tukatlandyrýar. Ýüki agralan ýaly bolýar. Şu halat ýanyndaky gyzlaň ikisi iki ýerden Kereme ýüzlenip, Bu ymgyr çölüň içinde tukatlanyp ýüzüňi asyp oturmak ýagşy däl. Mallaryňyzyň ýanyna adam goýuň. Galanlaryňyz harabaçylyga baryp, döwleriň janly-jansyz hemme gymmat baha-döwletini alyň-da, soň özaraňyzda maslahatlaşyp paýlaşyň diýýärler. Keremem bulaň sözüni makul bilip, Şeýle artykmaç kän döwleti alyp gitmäge biziň hiç birimizde artykmaç ulag ýok diýýär. Onda döwlerden alnan peri. Ulag işi aňsat. Döwleriň teblehanasy bardyr. O ýerde ullakan asylgy jaň bardyr. Şo jaňy üç gaýta batly kaksaňyz, kyrk bäş sany eýerli uýanly jylawlaryny çeýneşip duran atlar we kyrk bäş sany hem hemme zady üpjün palanly gulan hasanaklaşyp geler. Hemmesiniň öňünde has güýçli we nazarkerde bir gulan bardyr. Ol şol kyrk dogan döwleriň iň ulusynyň münýän gulandyr. Ony eýesi ýa-da men bolaýmasam başga hiç kim tutup bilýän däldir. Ol tutulandan soň beýlekilerini tutmak aňsatdyr. Eger döwleriň janly mallary zerur bolsa, onda azarkerde gulany harabaçylygyň günbatar çetindäki depä çykarsaňyz, ol iki gaýta kişňär weli, meýdandaky öz peýwagtyny gezip ýören çopansyz goýundyr geçileriň, düýedir sygyrlaryň hemmesi höküdikleşip gelerler. Düýeleriň içinde howutly, halykly ýük daşalýany örän kändir. Howlukmasaňyz, olaram toplap alyp gitseňiz köplük etmez diýýär. Kerem bu sözleň hemmesini diňläp, indiki etmeli işlerini oýlanyp, baryp kerwenbaşa şol baýlyklar hakynda gürrüň berýär. Döwleriň gaznasyny, mallaryny toplamagyňam, paýlaşmagyň zerurdygyny aýdyp, sala salýar. Olary kömege çagyrýar. Ol baýlyklary öz aralarynda paýlaşmalydyklaryny aýdýar. Bu sözleri eşidip duran argyçylaryň käbirleri öz aralarynda, Keremiň şu diýýän zatlary çynmyka? Paşşaň gyzynyň jaýynda bolup ölmän çykan gijesi aklyna zyýan ýeten bolaýmasyn? Ýa şa gyzynyň ýelginine kelle ýeňillik edip, agzyna gelenini ýaňrap duran bolaýmasyn? Kyrk sany döw bir adamyň öldürip biljegi heý akyla sygjak zatmy? Şeýle zady öň eşidip Şeýle zady öň eşideniňiz bamy? Muň diýýän zatlary şu harabaçylykda bolsa onda daş däl. Barlaýmak boljak welin, beýle tükeniksiz döwlete eýe bolmak kellä sygmajak zat. Ýöne bu bir salgyma çapmak bolaýmasa diýişýärler. Bulaň gürrüňlerini dymyp diňläp oturan garry kerwenbaşy. Dünýede her hili zadyňam bolmagy mümkin. Ynanmazçylyk etmäň. Bu zatlaň hemmesi bagt işidir. Her niçik-de bolsa, öňürti döwlerden galan gyzyň göwnüne ýetip, galanyny öz araňyzda deňje paýlaşmagyňyz gerek. Az-kem ynanmazlyk edýäniňiz derwezäniň agzyna baryp görüň, o ýerde döwleň maslygy barmy? Eger bar bolsa, Agzyňyza gelen rysgy sessiz-üýnsüz gaýrat edip ýygnaň we alyp gidiň diýýä. Garry kerwenbaşynyň sözüniň gutararyna Mähetdel, Argyşçylardan üç-dört sanysy gidip derwezäniň golaýyna barýarlar. Porsan maslygyň ysy burunlaryndan beýinlerine çenli ornap, yzlaryna gaýdyp gelýärler. Serrelşip ýatan kellesiz döwleri görendiklerini aýdýarlar. Kerwenbaşyň maslahaty bilen argyşçylar mallar ürkmez ýaly döwleriň maslyklaryny şol ýerdäki ullakan çukura gapgaryp üstüni gömýärler, çöp baryny ýygyp üstüne üýşürýärler-de otlaýarlar. Soňra bolsa Keremdir gözel peri bilen gidip döwleriň gaznaly jaýlaryny barlaýarlar. Baýlyklaryny ýygnap, ulaga ýüklemeli edip goýýarlar. ondan mallaryň ugruna çykýarlar. Peri gulanlaryň ylaýta-da döwleriň hut özleriniň münüp öz terbiýelerine öwrenişdiren gulanlarynyň adam zatdan ürkjekdigini bilýänligi üçin, argyşçylaňam hemmesini bir buky ýerde gizläp, özi üç gaýta jaň kakýar. Gulanlar derrew ýüzin salyp tozan turşup gelýärler. Hemmesindenem uly döwüň münýän gulany gelip, gyzyň alkymynda durýar. Gyz bolsa gulany ýörite ýasalan agyzdyrygy bilen agyzdyryklaýar. Ýatagynda mäkäm daňyp goýýar. Beýleki münülýän we ýüklenýän gulanlaram şoň ýaly edişdirýär. Soňra ilki gelen gulany münüp, harabaçylygyň günbatar çetindäki depäniň üstüne çykýar-da, gulanyň iki gulagynyň arasyny we ýeňsesini sypaşdyrýar. Gulan bar güýji bilen üç gaýta kişňeýä. Onuň sesini eşiden batlaryna döwlere degişli mallaň hemmesi hasanaklaşyp, harabaçylyga gelýärler. Gyzyň ýolbaşçylygynda düýeleriň arasyndaky howutly, halykly, owsarly erkekleri, Ýük ýüklenýän gulunlary taýýarlanyp goýlan gymmatbaha baýlyklaryň ýanyna eltip, hemmesine ykjam ýükleýärler. Gyzyň maslahaty bilen uly döwüň münýän gulanyna kerwenbaşy, galanlaryna beýleki argyşçylar münmeli bolýarlar. Şeýle ýük bilen argyşçylar az ýöräp, köp ýöräp, argyşa barýakalar bir gije ýatyp geçen güzerleriniň ýanyna barýarlar. O ýerde ýük ýazyryp, biraz dynç alýarlar. Şo halatda Kerem usullyk bilen ot-çöplügiň arasyny barlap, iki ýarylyp taşlanan uly aždarhanyň maslygyny görýär-de, talaban töwereginde gezip ýören ýaly ony küýsäp garanjaklaýar. Soňra Kerem bu wakanam kerwenbaşa gürrüň berýär. Kerwenbaşy başlary kesilip ýatan döwlerem ýatlap, Seň talabanyň biziň salamat galmagymyza, munça baýlyga eýe bolmagymyza sebäp bolupdyr. Eger o bolmadyk bolsa, döwlere ýetirmän, diňe şuň özem biziň hemmämizi ýuwudardy diýýä. Birnäçe menzil ýol ýöränlerinden soň, günüň agramly bölegi geçip, Gün gijigip başlaýar. Olar oňat otluk-suwluk ýere ýetýärler-de, şo ýerde agşamlamakçy bolýarlar. Ýükleri düşürýärler, ýük ýüklenýän mallary duşap goýberýärler. Kerem ýoldaşynyň özlerine birigen ýerinden çen tutup, onuň ýatan gonamçylygynyň daşda däldigini bilip, hiç kime hiç zat diýmän, adamlardan saýlanyp öwülýä girip, ýoldaşynyň mazaryna baryp aýat okaýa. Gaýdanda welin, o mazaryň içinden çykyp, özi bilen ýene bir gezek hoşlaşaýjak ýaly yzyna garanjaklaýa. Soň bolsa, iň ýakyn ýürekdeş dostuny öwülýäde goýup gaýdan ýaly gynanyp-gynanyp gaýdýa. Kerwenbaşy ýola düşen atlaryna sag-salamat gelýändiklerini buşlamak üçin öňi bilen Amanylla baýa bir daýaw atlyny buşlukçy guradýar. Buşlukçy gapyda ardynjyraýar. Amanylla baý içerden Kimem bolsaň geliber, gapy açykdyr diýip gygyrýar. Buşlukçy jaýa girýär-de, salam berip baý bilen görüşýär. Amanylla baý amanlyk-saglyk soraşyp, myhmanyny düşek üstüne öz ýanyna geçirip oturdýar. Soň aýalyna çaý buýrup, öz ýanyndan Oba oglanam bolsa, elbetde, bir işjagazy bardyr. Ýogsam beýle gijigip gelmezdi. Indem utanyp aýdyp bilmän oturan bolaýmasyn diýip, pikir edýä. Ýeri hanym sagaman gezip ýörenmisiňiz, bize gelen özüni agasynyň inisiniň öýüne gelen ýaly duýýandyr. Çekinjiräp oturma diýip oňa söz açmaga ýol açýa. Onda buşluga gelen adam, Men-ä Kerem dagy bilen argyşa gidipdim. Şähere bir menzil galanda düşledik. Kerwenbaşymyz bilen Kerem ikisi maslahatlaşyp meni size buşlukçy edip iberdiler. Kerem jan özi bilen iki sany perinem alyp gelýär diýýär. Şeýle hoş habar eşiden Amanylla baý özi üçin geýmäge niýetläp ýörite tikdiren ýüpek donuny buşlukça berýär. Soňra Amanylla baý aýaly bilen maslahatlaşyp, iki uly ogluny ýollap, hossarlaryny, göwün diýen adamlaryny çagyryp, olar bilen daň atan badyna argyzçylary garşylamaga ugraýarlar. Aýalyna bolsa, Senem gelinleriň, goňşularyň bilen toý-serenjamyňy tutuber diýip tabşyrýar. Şonluk bilen Amanylla baý atlylara baş bolup, şäherden çykyp ugraýar. Gün günorta boluberende, haýdaşyp gelýän argyşçylaryň öňünden çykýarlar. Argyşçylar bärden baranlar atdan düşüp görüşýärler. Saglyk-amanlyk soraşyp, ýene atlanyp şähere ugraýarlar. Argyşçylar ýolda bolan wakalary birin-birinden Öňürti Amanylla baýa gürrüň berşip, şähere nädip ýetenlerinem duýman galýarlar. Şähere gelenlerinden soň kerwenbaşy döwlerden alnan gymmat baha zatlary Amanylla baýyň howlusyna eltdirip, mallar paýlaşylýança ýaş oglanlary garawul goýýar. Garawullar garawulçylygyny edýärler, beýlekiler öz ýükleri bilen hersi öýüne dargaýar. Amanylla baý bolsa, tä daň atýança meýlis edýär. Ertesi ýene ýedi günden soň, üç gije-gündizläp toý tutjakdygyny mälim edip, üç sany jarçyny goňşy şäherlerdäki we obalardaky adamlara tarap ugradýar. Kerwenbaşy ertir ir bilen Keremiň we onuň kakasynyň ýanyna gelip, Hany o mallar we zatlar näders diýende, Amanulla baý, O baýlyklar bilen meň işim ýok. Ekgen-de ýok, dikgen-de ýok, harmanda häzir hoja bolup bilmen. Maňa azar bermäň-de näme etseňiz özüňiz ediberiň diýýär. O zatlara düýbünden üns bermeýär. Keremem, Men bir ýaş oglan, pylan zeýilli edeliň diýip maslahat berip biljek däl. Hemmesine ýolbaşçylyk edip, ýygnadanam, getirdenem özüňiz. Oň üçinem o zatlaň we mallaň hemmesini özüňiz ýolbaşçylyk edip, hiç kimiň göwni galmaz ýaly edip paýlasaňyz men razy. Men-ä öz tarapymdan sizi wekil edýän. Oň üçin menden örän arkaýyn boluň-da näme etseňiz şony ediberiň. Dogrymy aýtsam şol belalardan sag-salamat galyp sag-aman gaýdyp gelmegim meň üçin tükeniksiz döwlet diýip, ol işe özüniň gatyşmajagyny pugta ynandyrýar. Kerwenbaşy. Kerem, oňatja bol. Özüňi oglanlyga salan bolup, işiň iň jogapkärli ýerini meň üstüme ýüklejek bolma. Bu zatlary paýlamagy, adamlaryň hemmesini razy etmegi men arkam bilen daş çekenden agyr görýän. Onsoňam baýlyklaryň ele düşmeginiň sebäpkäri özüň. O zatlardan beýleki adamlaň dahyly ýok. Diňe getirişdiler. Gazanmagyň hötdesinden gelşiň ýaly olara eýe bol. Öňüňde-de uly toýlanma. Seň edeniňe men-ä hasap däl, beýlekilerem razy bolarlar. Bu zatlaryň hemmesiniň nähililik bilen gazanylyşyna, oglanlaryň özleriniň aman galyşyna hemmesi oňat düşünýärler. Onda Kerem, Maňa uly mallaryň birem gerekkä. Paýlaşyň-da gutaryň diýýär-de gidiberýär. Kerwenbaşy haýal etmän, ýoldaşlarynyň hemmesini mallaryň ýanyna çagyrýar. Mallaryň hemmesini derrew hasaba al ýa-da ýoldaşlaryny. Ýer oglanlar, indi näme beýdişip dursuňyz? Mallardan haýsyňyza näçe gerek bolsa alyň-da gidiberiň diýýär. Emma ýoldaşlary Keremiň özüniň gelmegini talap edýärler, Kerwenbaşy, Kerem ýaly ýaş oglana azar bermäň. Onuň onsuzam paýlamaly zady az bolmaz, ýöne özüňiz gaýrat ediň-de, basymjak paýlaşyň mallary, aç saklamaň diýýär. Kerwençiler ýene Keremiň gelmegine garaşýarlar. Soňra ony gidip alyp gelýärler. Emma Kereme gulak asman, iki gyzam paýa şärik etmekçi bolýarlar. Kerem düýbünden ylalaşmaýar. Onda kerwençileň biri. Ho-ow millet! Aslyna seretseň bu mallaň hak eýesi peri gyz bolmaly. Bular döwlerden oňa galan miras ahyryn. Geliň hemmesini eltip Amanylla baýyň howlusyna gap-garalyň. Toýlaryna goşant bolar. Mallarda biziň dahylymyz ýok. Biz ony diňe getirişdik diýýärler. Bulaň aýdanlaryny kerwenbaşy bada makullaýar. Asyl meň kelläme gelmese näme? Baýlyklaň eýesi bar eken-ä. Asyl biz bulary paýlaşmakçy bolýas. Şindem bolsa aýny wagtynda duýupdyrys. Onda Kerem. O gyzyň miras iýesi bolmaga dawasy ýok. Bu diýýän zatlaryňyz onuň düýbünden ýadyna düşmeýär. Nirde bir ýada düşmeýän zatlary tapýaňyz? Şo perini meni razy etjek bolsaňyz, oňat razylaşyp, öz araňyzda paýlaň-da gutaryň ony. Etmeseňiz, onda eger razy bolsaňyz men olaryň hemmesini şäherden çykaryp tokaýa kowaryn diýýär. Onda märekeden biri, Ähli bela-beterlerden sypyp gelip çagajyklamyza ýüzümiz düşdi. Oňat argyşlap geldik. Bize mundan uly nähili sylag bolsun? Şo sylagyň aşagyndan çykyp bilsek, biz razy diýýä. Kerem. Meň sözümi kabul etmeýän bolsaňyz, onda men kakamy we ol gyzy getireýin diýip, öýlerine ylgap gidýä. Kerwenbaşy. Munuň çyny. Kakasam, ol gyzam muň sözünden çykmaz. Ylalaşaýmasak, mallary şäherden çykaryp kowmaga hem ýaltanmaz diýýä. Az salymdan soň Amanylla baý ýany bilen Keremi we gyzy hem alyp gelýäler. Ýeri, how adamlar, Keremi näme öýkelidipsiňiz? Oň göwnüni ýykmaň-da! diýenini ediň. Menem ynha, gelnimizem şoňa razy. Basymrak paýlaşyp gutaryň-da toýa kömege baryň diýip, çürt-kesik jogap berýär-de gyssanmaç yzyna öwrülýär. Ahyrda mallar agzybirlik bile paýlaşylýar. Gulak assa-asmasa Keremiň persine-de bir ülüş berýärler. Seslerini üýnlerini çykarman olary Amanylla baýyň howlusyna goýberýärler. Amanylla baý başyny ýaýkap olaň yzyndan seredip galýar. Amanylla baýyň toýuny uly il bolup sowýarlar. Baý toýda döwlerden galan altyn-kümüşleň hemmesini ilata paýlaýar. Toýdan soň Kerem bütin şäheri ýygnap talabana uly hudaý ýoly berýär. Yzyndanam argyşa gidenleri bilen birleşip talabanyň üstüne gümmez galdyrýar.